Васыллаах Горинҥҥа үс Васыллаах бүгүҥҥү күрэх кыттыылаахтара Көбөкөн нэһилиэгин дьоно-сэргэтэ күндү ыалдьыттарбыттан эһигини бука барыгытын бастатан туран бу бүгүҥҥү үөрүүлээх күнүнэн аҕа күнүгэр анаммыт аҕа аҕа күрэҕин арыллыытынан улууспут аҕа баһылыгын Юрий Кентевич аатыттан уонна тус бэйэм ааппыттан аҕа дэлиибин көҕүллэ. бу бүгүҥҥү күммүт оттон күммүт даҕаны туран биэрдэ диэххэ наада буолуо наһаа тымныы да буолбатах хаахпыт мантан киэһэ түспэтэҕинэ үчүгэй буолуоҕа буолат оттон бу чабыган иһигэр кэлэн тураммыттан бийи манна туран этиэхпитин наада бу Көмөкөн нэһилиэгэ аҕа сылын сүүрбэ үс сылга бу Гаврил Михайлович эппитин курдук аҕа сылын биллэрэн турар. Вот оннуттан уонна биһиги улууспуту Россия эбии икки нэһилиэк эмиэ аҕа сылын биллэрэн тураллар уонна Хамаата нэһилиэгиттэн уол оҕо сылын биллэрэн турар. Бу маннык тэрээһиннэрбит оттон бу аҕа уонна уол оҕо бээтин били туга булда бу бээтин аҕа уолугар бээтин Бу биһик төрүт дьарыкпытын, төрүт култуурабытын кэнэҕэскитигэр хаалларар туохтара буолаллар, онон-онтон бу маннык кэлэҥҥит бу ыҥырыыбытын быһа гыммакка кэлэн кытта сылдьар бу аҕаларбытыгар эһиэхэ барҕа махтал тылларбытын биллэриэбит. Бэйэҕит уолаттаргытын, оттон туйах хатарааччыларгытын өпкө иитэн, таһааран иһэргититтэн. Оттон бу күрэх түмүгүнэн биир кыайыылаах командаттан буолаары турар Таатта улууһугар буолаары турар аҕа күрэҕэр кыттар чиэһин ылыаҕа. Онон уонна Тааттан бу тэрээһиммитигэр сүрдээх улахан бириистэр бааллар. Бу атынан ким кыахтаах, ким күүстээх, ким ордук бэлэмнээх кыайдын диэн этэбит. Үтүө күннэн Васола алтын бүгүҥҥү тэрээһин кыттыылаахтара, чопчулаан биһиги аҕаларбыт, уолаттарбыт бүгүҥҥү тон ити этиллибитин курдук үгэскэ кубулуйбут биһиги саханы хахат этэр аҕа уонна уол оҕо күөн күрэһэ арыллыбытынан аҕа сыла Көбөкөн нэһилиэгэр бигэргэтиллибитинэн ис сүрэхпититтэн эҕэрдэлиири көҥүллэр.
Үтүө күнүнэн күндүгэ бөтөнүн дьон эһэргэтэ уонна ыҥырыылаах ыалдьыттар, күрэхтэһии кыттыылаахтара эһиги барыгытын Ултаабытын нэһилиэгэр быйыл икки тыһыынча сырдайыы сылга аҕыс сылынан биллэрбиппитинэн итиитик-истинник эҕэрдэлиибин! Биһиги улууспутугар Таһыган нэһилиэгиттэн аҕа сылынан бүтэрбиппитинэн бу бэйэбит сылланаммыт улуустааҕы аҕа уонна оҕотунаан диэн күрэхтэһиини тэрийэрбитигэр көрөрүҥҥэ тэрийэппит диэн этиилээх киирбиппит ол иһин көбөтүн нэһилиэгэр буолан эрэр оннуттан манна барыгытын күрэхтэһии кыттыылаахтарын уонна көбөкүнүм нэһилиэгин аҕаларын барыгытын итиитик итинник эҕэрдэлиибин өссө биирдэ Уонна күрэхтииһигэ ким кыахтаах, ким бэлэмнээх, ким жеребьевката табыллыбыт ол кыйтын диэн баҕарабын. уонна Семеновтар дьиэ кэргэн партизан нэһилиэгэ эмиэ олох сылата кыттар олох тахха көтөрүн бэйэҕитин бу олох сылата кыттар эмиэ аҕа баһылыкпыт уонна үксүлэрин Петр Петрович Чусковскайдар баһаас эмиэ көстүн хаҕыс кытаан иккис кытааһыннара булаахтын никольскайга атыттаһыдьыттара ди онон бу туох диэн Үчүгэй маннык биһиги бу маннык тэрээһиммитир отдел семьи уонна аҕа түмсүүтэ кыттыһан бу Филипп Васильевич аҕа баһылыктаах маннык тэрээһини бу быйыл быйылгы тэрээһин ото хаһаангытаар дааны үчөйдүк ырытыллан барда туох иһин эмиэ махтаныахпын баарыммын бу Филипп Васильевич кураторынан ананан бу бүгүҥҥү тэрээһиҥҥэ ымпыгар-чымпыгар дылы ыртыста мунньах поҕон ыытан организационнай иин өттүн наһаа баһаардыбыт. Уонна манна тэн туран туох диэн биһиги махтаныахпытын баҕарар күн бүгүн улууспут баһылыгар бары билэрбит курдук иккис сылын сыыспат пыллахпына иккис сылын биһиги улууспутугар бу аҕа күрэҕин бастакы клан кыайыылааҕар биэһин тыынча уу харчынан наҕараадаланабыт ол курдук винокуровтар былырыын ылбыттара счеттарыгар түспүтэ сертификат туттарыллар кыайыылаахха уонна бу норматив быһыытынан үс туох отут күн иһигэр счеттарыгар ыытыллар хэп онтон иккис миэстэҕэ сүүрбэ биэс тыһыынча бу гаврил михайлович гоголев туруорар Аха, онон иккис месте хүрпэ бес тыынча. Уонна үһүс бочуоттаах местэҕэ туоҕуон бес тыынча эмиэ уухарчынан наҕараадаланыы болуоа. Итини бартын этен туран оттон бу күрәхпит үрдүк таһымнаахтык бүгүн ытылыннын бары этерге дылы үчүө байтык бэлэмнэнен кэлбиккит онна то опыттаах кыттаачылар баалар эмиэ үчүгэй аха бүгүн тэрээһиммит этеңе астын диэн баҕа санаалаахпыт Ону таһынан бу бүгүн былаана эмиэ махтаныахпын баарабын Ким Кильбясов Никита Семеновичка кини иккис сылын бу биһиги тэрээһиммитигэр аҕа күрэҕэр спонсорство өттүттэн наһаа күскэ өйүүр баһаал сытыс досун тыһа болохтун Никита Семенович көстүн эрэ баһаал стаханна бааргыны кинилэр дьиэ кэргэттэрэ бу олох иккис сылларын эмиэ подарок бриз туруораллар Эп ону таһынан былаана эмиэ манна ахтыллан ахтыаха наада Харатаала, Айсен, Максим Уола уонна ким Арьян, Максим Уола уонна Тарбахова Надежда Вячеславовна, Дария Вячеславовна, Дария Вячеславовна уонна управление образования бэбиккиэнэ улуус уонна спорт. Аха, бу бары түмсэммит бу